Canolfan Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd oedd y canolbwynt ar gyfer pedwar diwrnod o gystadlu brwd, wrth i rhai o oreuon y byd heidio i'r brifddinas am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. A gyda Gemau Olympaidd Rio yn agosáu, roedd yna hyd yn oed fwy o gyffro flwyddyn yma.
It's the Welsh International Badminton Championship, so it happens yearly here in Cardiff. It's um,

ar ôl i anafiadau daro Jordan Hart ac Amy Moran. Ond roedd y brawd a'r chwaer o'r Trallwng, Oliver ac Emily Gwilt yn hollach ac yn barod amdani. Yn anffodus, roedd y profiadol Matthew Nottingham ac Emily Westwood yn rhy gryf i'r pâr o'r canolbarth. Ar ddau o Loegr, aeth â hi yn y pendraw,

Carissa Turner o Gaerdydd oedd un o brif obeithion Cymru, yn enwedig ar ôl iddi gyrraedd rownd yr wyth olaf flwyddyn diwetha'. Roedd hi'n dechrau yn erbyn Gail Mahulet o'r Iseldiroedd. A Mahulet ath ar y blaen yn gynnar yn y set gynta', gan barhau i bwyso'n gyson hefyd, gan achosi problemau cyson i'r Gymraes. 21 i 13 oedd sgôr y set gynta'. a rhwystredigaeth yn amlwg o ran Turner. Roedd yr ail set yn stori wahanol, Turner yn tyrannu'r ergydion dros y rhwyd, a hi oedd ar y blaen tan yn hwyr iawn hefyd. Ond ar ôl i Mahoulet ddod yn gyfartal deunaw ar un oedd dim ffordd yn ôl, cipiodd driphwynt ynol-ynol i ennill y gêm, a siom enfawr i'r ferch o Gaerdydd.
Sa i'n siŵr, cefais i dechrau gwael yn y set cyntaf. Sai'n siŵr os nerfau achos mae'n llawer o pwysau arno fi, uh, cystadleuaeth yma. Um, wedyn, yn yr ail set, o'n i'n chwarae'n dda. Um, ond o'n just ddim yn cyfforddus ar y cwrt heddi, sa'n siŵr pam, ond trio sydd y gorau, ond yn anffodus hi oedd y, y chwarae wrau gwell heddi. Efallai nes i roi gormod o pwysau arno fy hun ac Ca dyw e heb gweithio mas i fi heddiw.
Ar ôl tridiau o gystadlu cyffroes roedd hi'n amser am y rowndiau terfynol, amser i fwynhau goreuon y gamp a chafodd neb i siomi. Y dyble cymysg ddechreuodd pethau, Ronan Le Barre ac Emily Lavelle o Ffrainc yn cwrdd â'r pâr a enillodd yn erbyn Oliver ac Emily Gwilt, sef Matthew Nottingham ac Emily Westwood o Loegr. Er bod y ddau o Loegr yn is ar restr y detholion,

We went on with the game plan and we managed to stick to it for pretty much most of it so I think we did really well to get through it.
Roedd na hen hanes a hen ddigon o elyniaeth rhwng Marcus Ellis a Chris Langridge o Loegr a'i gwrthwynebwyr o wlad Pwyl, Adam Colina a Premis Lawfacha. Ond eto, y ddau o Loegr oedd yn dathlu, ar ol ennill, oedd ddwy set i ddim.
I think it's, it's, a, it's a really big match that we've won today. Um, it certainly will go on our tournaments as a, as a big win and it will certainly contribute towards our qualifying for Rio. Um, Ma massive rivalry between us and the Polish guys so we're glad to have got one up on them this time.
Y wên yn dweud y cyfan, a rodd Lloegr wedi ennill dwy allan o dair yn y dyble cyn i Heather Oliver a Lauren Smith herio Gabriela a Stefani Stoiva o Fwlgaria. Ond rodd lwc Lloegr ar ben,

And tried the shadow to keep inside and this was bring to us the victory. Y senglau nos Sadwrn oedd uchafbwynt y gystadleuaeth, a gyda Gemau Olympaidd Rio ar y gorwel, roedd yna bwyntiau rhagbrofol holl bwysig yn y fantol. Rwsia yn erbyn Gwlad Pwyl oedd yn cwrdd yn rownd derfynol y dynion, Vladimir Malkov yn erbyn Adrian Jolko. Dyma rhai o'r chwaraewyr gorau yn Ewrop, felly roedd hi'n addo bod yn dipyn o gêm. Roedd Jalko yn drech na Malkov yn ddiweddar ym Mhencampwriaeth y Byd yn Indonesia. Ond y gŵr o Rwsia aeth ar y blaen yn gynnar hefyd, gan gipio'r set gyntaf yn gyfforddus o 21 i 13. Ac roedd gwell i ddod i Malkov, y gŵr o Rwsia yn dangos pam mai fe oedd prif ddetholyn y gystadleuaeth. Wrth iddo ennill o 21 i 11, ac o ddwy set i ddim.
I feel great actually because it's now now now we trying to keep uh, as much as possible points for qualify to Olympic. So that, because today was so uh, very important match for, for me. You know, because it was difficult because before I lost Adrian, you know, in World Championship. Now today, so I, I happy.
Anna Tia Madsden o Ddenmark a Karin Schnaze o'r Almain oedd y ddwy yn rownd derfynol y merched, a'r ddwy wedi ennill yn erbyn rhai o'r enwau mawr ar ei ffordd i'r ffeinal. gan gynnwys Beatrice Corrales o Sbaen. Roedd y set gyntaf yn gystadleuol tu hwnt ac yn agos dros ben, a'r cyfan yn mynd lawr i'r datglwm neu'r tie-break ac anad tua Athai hi yn y pen draw o 24 i 22. Ac roedd yr ail set yr un mor gystadleuol. Mantes fach o 11 i 9 i Madsden ar yr hanner ffordd ac yna torrodd y ferch o Ddenmarc yn glir i ennill o 21 i 11. I gipio'r goron ac i gipio'r pwyntiau pwysig 'na ar gyfer Rio.